حضرت لیاقت چولستانی سائیں دے نال ہیں انہاں دی جھوک تے موجود ہیں اور اساں کوں بڑی مہربانی کیتی نے ٹائم ڈتے نے گپ شپ دا ایں ویلے سرائیکی وسیب دے وچ انہاں کوں ڈھیر سارے لوگ انہاں نال محبت کرن آلن چاہن آلن سنن آلن۔ ایں حوالے نال اج انہاں نال اساں گالھ مہاڑ کرنڑ واسطے حاضر تھیسے۔ سئیں چولستانی سئیں بہوں مہربانی سرکار ٹائم ڈتے وے۔ بسم اللہ سئیں اے فرماؤ جو تساں موسیقی کڈاں تے کیویں شروع کیتی؟
ابا سئیں اصل گالھ تاں اے کہ ساڈے اساں ہیں میرن سئیں ٹھیک تاں ساڈے۔ ہی گولف اچ پتہ نی کتنے عرصے توں اے وراثت اچ کم آندا پئے۔ اچھا صحیح۔ جتھوں وی تھئے جنے ہن وراثتی اساں ہی موسیقی دے تھی گئے۔ صحیح۔ تو ہی چیز جا تے سارے جیڑھے بچپن ہی توں ڈے دن سن دن جی میں کوئی سرنگی دا دور ہا۔ صحیح۔ پہلے سرنگی دا دور ہا۔ اچھا جی۔ میں کو یاد ہے میری اپنی ہی سنبھلوان اچ کہ میرے ابو جی ہوری سرنگی وجے نے ہن۔ ہی ہی۔ چاچا جی وی سنگی وجیندے ہن ولا پہلا ساڈا اس چاچا عبدالحکیم ماسٹر دی اولاد کوئی نی اچھا جی ماسٹر سنے دیاں او سنگی وی وجیندا تے پہلا بندہ او ہے جائیں ہارمونیم پیٹی وجائی اچھا جی ولا او سب یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے او نے آسے نا آسے جی جی جن جیندی آواز سر وچ ہوے جو بچے نظر ویندن بھئی اے کم ٹھیک کرے سی صحیح جناب میکو ابو جی اور انہاں سارے میکو یاد یاد یاد بھئی ہندی آواز ٹھیک نہیں سہی اے کچھ پن سی سہی تو بچپن ہے تو میں کھیڈ آنے چ بیا جسا او گا بنا جاؤ کو مٹی دے سر بنا تے واجے بنا کے نے جا ہی ہا ہو کرنی کہیں کو سنو سے ڈٹھو سے یا سنگیا میں لکھنی دا بڑا گننا اے بچپن تو ہی وچ کوئی پرزا ہوندے سہی شوق دا تاں او ایویں جوں وݙے تھیندے ہن انہاں دا کوئی غربت دا حساب یا اپݨے حساب کتاب نال اساکوں زیادہ تر سارے گھراں ءچ شیطان دا جیویں پردہ ہوندے اساں انہاں دے میر عالم ہوں نہ سئیں جݙاں اساں لوک پردہ رکھیں گھر ءچ صحیح جݙاں گھر ءچ خاص طور تے اساں موسیقی تے عورتاں کوں کائنی سڳدے ٹھیک اے ساݙے ءچ اے بلا ساݙے کئی پیڑھیاں توں مارواڑی مشہور تھی ڳیوں

سردی پانجا اونی اچ دا مہینہ ٹھیک انڈیا ٹھیک تو اتھا انڈیا دے لوگ کی بڑے موسیقی دے سی او بے بہا لوگ ہن اچھا سی تاں ایسا دا اے بچپن تو اے کردار سی لوگ دے نبی اچھا چولستانی جی اے دسو توہاڈے کنو پہلے وی توہاڈے بزرگاں دے وچ وی اے فن موسیقی نال جڑے ہوئے لوگ ہن بلکل ہن سئیں اچ کون ہن سئیں بڑے نامور جوان تھن ساڈے اچ بخت علی خان دلاور خان مولا با خان اے ساڈے وڈکیاں اچوں ایویں آندے پنے ہن اے بہاولپور ساڈا استاد مبارک علی خان بیٹھے سئیں اجاں حالیات بیٹھے انہاں دے والد قائم خان

اچھا سی یعنی چنگے بھلے گویے لوگ ٹھیک گزرے سن انہاں دا نام کیا ہا انہاں دا نام نا ہا انہاں دے بخت علی جی۔ شاہ برخوردار بھی سنے نیان تے بکھو مراسی میر بکھو اچھا سی اے ہی دور وچ حسین بخاں ڈاڈھی دی رحیم بخش ڈاڈھی تے میر بکھو اے موضع رنگ پور وچ ملک عطا مند احمد بخش دے والد کول محمد بخش پرہنئی، محمد بخش مراݨی اے وݙے سیاݨے موسیقی دے سکھے ہوئے لوک ہن۔ اچھا جی۔
جیں دی نشانی تساں ݙٹھی ہوسوے کہ خان محمد بھٹہ ہݨ تک تساں ہی ݙٹھا۔ جی ہاں جی ہاں۔ اے ٻہوں موسیقی ڄاݨن والے لوک ہن سئیں۔ صحیح۔ تو ولا او وی بعد وچ بننا پوݨ دے بعد او وی ݙسیندن اساں نی ݙٹھے او ول چلے ڳئے ہن انڈیا گھݨے لوک ساݙے انڈیا رہ ڳئے۔ اچھا سی کئی لوگ بولنا دا اتر
اچھا یہ دسو کہ تساں یہ موسیقی دا فن باقاعدہ طور تے کیں دے کولوں سیکھے سے باقاعدہ طور تے پہلا استاد ہا سی میرا علا حسین دا اچھا سی
وہ ہمیں جان تارا گاڑے ہونی مبارک علی خان محجود سنگھ انہیں دا ہو بھرا ہائی اچھا سنگھ سومے پہلے اے جڑے سراں دی کوئی پہچان یا سرگم ہے یا کوئی لائے دا گر سر دا کھاتا جڑا بچپن توں انہاں سا کو راہ رستے تے انہاں لاتے پہلے اچھا سنگھ اون دے بعد ولا اساں کچھ سارے اپنے کمزور یا اساں ہوں تو علم نہیں گھن سکے اچھا سنگھ موسیقی دا
تے کجھ ول اے ہئی جو بھئی اے موسیقی دا علم اے جا جوں ایندے زیادہ اگاں ونجن توں اگاں دا اسکا بندہ گشت آوے دے تے کھاتے ٹھیر سارے سمندر دا جیویں کنارہ نہ ہووے نا ایویں ہی دا کوئی چکر اے۔ تساں جداں مطلب ای فن نال جڑے ہوئے آوے آج کل تاں اے سوال اگی تے جلدے کرے نیں۔ کہ تساں موسیقی کنوں کنارہ کش کیوں تھیو؟ لیکن پہلے ایہ ݙسو کہ اوں ویلے جݙیں تساں موسیقی نال جڑے ہوئے ہاوے اوں ویلے تساں کیڑھی چیز ڳاوݨ زیادہ پسند کریندے ہاوے، کافی، غزل؟ جی ہا جی ہا جی ہا جی ہا بالکل ولا میں اے سارا کجھ سکھے سکھݨ دے باوجود خیال اے ٹھمری اے یا اے جیویں استاد ݙسیندن لہود صاحب کوں لیندے آں ساجرے ویلے اپنی مت سنبھلی ایں سرائیکیس کتے جا تے بھلا میں زیادہ ایں جوڑے کوں گیت کوں تے سرائیکی غزل کوں پسند کیتے سی میرے اپنی سمجھ دے مطابق ساڈی گزران وی تھاں ہوندی ہے نا سہی بھلے اس میں شہر وی تھاں ہوندیاں نے دلچسپ سید احمد حسن بخاری پرسوز تے انہاں دے گروپ وچ بھلا میکوں بہوں ایں سرائیکی دا

سئیں۔ بھلا میڈا اپنڑا تاں ذاتی اے کم ہا کہ میں بھلا اے زیادہ لالچ کائناں کریندا مخلوق کوں خوش کرنڑ آلا میڈے چ ہا ہی اے کوئی بھئی ہنڑ ساری رات گا گا تے تھکوں آں تے ڈو ستے ہوئے بئے دوست آ گئن سئیں اساں تاں ہنڑ آیوں بھلا نویں سروں بھلا اتنی دیر گاونڑاں بھلا

پتہ لگدا یا مطلب ہے کوئی معاوضہ ݙیوݨ دی ڳالھ یا او کائیں نہ سمجھدے ہن میں وی لالچ کائیں نہ کرینداں بھئی ہݨ اے یا تاں کوئی آپے قدر کرے تاں کرے میں زور نال اونکوں کیا آکھاں سئیں میکوں اتنے ݙیو یا میݙا اے یا اے جے کتھے نہ جو پچھ سڳو تاں او آکھن ݙیسے سئیں فخر ریچ ڳئے سئیں ہݨ فخر کرے نہ او بابا کوئی فخر کائنی حاضر بابا حاضر ہس آ ایندے مطلب اے آکھ سڳدے سے کہ فن دی بے قدری دی وجہ توں

ریاست دا ہک قاعدہ ہوندے کہ او فنکاراں دی سرپرستی کریندی ہے۔ تہاڈی وی سرپرستی کہیں حوالے نال حکومتی طور تے یا کہیں ایندے سنگت ساتھ وچوں کہیں کیتی ہے؟ سائیں اے اگر گال کروں تاں اوں اساں ناراض تاں کہیں تے ہیسے کن۔ جی جی۔ ہر محکمے دا افسر چولستان وچ آئے سائیں۔ اچھا جی۔ تے۔ میں وی ایں ناچیز شے نے اتھوں آلے ذمہ دیرا ہوں ولے میکوں یاد کرنا لیاقت کوں چا صحیح بلا افسر خوش کر تے میں اتھوں بھیجنا صحیح موقع تے افسر جیڑا ہی میکوں انعام شنام ڈے ونجے نا وہ تھیندا ہا وقت تے باقی جی میں کوئی خاص گال یا خاص اندی مفاد کروں یا اے میکوں اگے پیچھے یاد آ کرن یا تعاون کرن او کنا ہوندا

اچھا جی تو آندے چار بیٹے تو سن پانی پی گنو بلا تسلی نال تسلی نال گال کرنی ہے
جی اسی چار چھی بیٹے سے اچھا جی پہلے بیٹے سے اچھا جی
انہاں اللہ تعالی بھرم عزت نال او چؤں بیٹیاں دے بعد ونج تے اے میراج تھیسی اچھا سی بھلا کجھ اے وجہ بڑھ گئی ہئی اچھا سی بچپن تو سیں کوئی غربتا تے کوئی اے اے پریشانیاں تے کوئی بیماریاں تے بھائی چلے گئے ہن اماں ابا چلے گئے واری ہر سال ایویں مصروفیت جی پھس گیا ہم سیں اچھا سی باقی اللہ دی اے رحمت تاں پڑی رہے گی اے میں اپنے آپ چینس وڈے چکے ہن سئیں ریڈیو سڈیندے ہن ریڈیو تے سڈیندے ہن ٹی وی آلے سڈیندے ہن بھئی تو آ تے نال تعاون کریسوں ٻئے دوست شہراں اچ سڈیندے ہن بھئی تو آ ونڄ لاہور آ ونڄ یا بہاولپور آ ونڄ یا کراچی آلے آکھن ایڈے آ ونڄ میں توں چولستان ای کائناں چھٹدی ہئی سئیں بلادری دا ماحول ہا یا آپدے وطن دا ماحول ہا کوئی وجہ اچھا سئیں آساں سئیں ایویں کریندے آں ساڈے وقت ای گزر ویندے ہن تے

بالکل عثمان میاں تے صلاح الدین دے انہاں دے دور وچ میں انہاں دی حاضری میں انہاں دو مہربان دوستاں وی کوئی تہاڈے نال محبت دی سانجھ کیتی انہاں دی محبت اے سئیں جی اگر میں انہاں کوں کوئی اپیل کراں ہا تے ضرور کریں ہاں اپیل میں نی کیتی۔ باقی ہݨ وی انہاں دے علاقے وچ ݙیکھو ݙیکھو تساں آخر تے وݙے وݙے لوگ تہاکوں سݨدے رہ ڳن آندے رہ ڳن بالکل تساں کہیں کوں آپݨے مطلب مسائل کیوں پیش نی کیتے صحیح صحیح بس ایہ کوئی نہ ضمیر منیں نہ ہی دل کیتے۔ تے اللہ دا شکر اے جیہڑا اساں عزت نال وقت گزردا ریہے سوہݨا اساں اساں دے لوک ونڄ کے لوک جائیداد زیادہ پسند کونی کرن صحیح قدرتی ساݙیاں پچھوں پیڑیاں توں سارے خان صاحب لوک استاد لوک ہن نا تو انہاں دے ای چکر زیادہ دولت کٹھیال پاسے کہناں خیال کریندے بلے بندے خوش ہن فن چکا ہوے۔ اے ساڈے لوکاں اچ اے ساڈی فطرت اچ اے۔ تے دل ای کائے ناں مندا نی سی سوال ہوڑیں دا کروں کیا ڈسوں ٹھیک اے جو نصیب دا بنڑ گیو واہ بس تھی ویسی ول کوئی سٹ گھن سی اینویں کم چلے ساڈا۔ اچھا تہاکوں جیڑھا گزرے دور اچ تساں جیڑھے فنکاراں نال اپنڑی حیاتی گزاری اے انہاں اچوں تہاکوں کہیں فنکار متاثر وی کیتے؟ ساریاں تے میں تے متاثر تھیویں دا اے کوئی پتہ نی کیا راز۔

سارا کجھ ہے
تے قدر دے باوجود اسلم علی خاں دی کوئی موسیقی دا میڈا ڈاڈھا دل ہے انہیں مطلب انہیں نال تاثر تھیندا ہے اچھا سی مطلب قسمت دی گال سانے علاقے تو یا غزل وچ بڑے بڑے شہنشاہ لوگ ہیں جیسے مہدی حسن صاحب ہے یا غلام علی خاں ہے تے اسا مہدی سرائیکی وسیب دے وچوں کوئی اچھا سرائیکی وسیب وچ سبحان اللہ ہے سارا بڑا سر بخاص ہے ڈاڈھی

گانے دی کہاݨی بڑی مشکل تھئی ہیسی۔ خان صاحب تساں موسیقی دے حوالے نال پوری ہک اپݨی حیاتی خرچ کیتی ہے۔ تہاکوں اپݨے دور اچ تے اڄوکے دور اچ موسیقی اچ کوئی فرق وی محسوس تھیندے؟
سئیں اے فرق ایں ہے۔ کہ جیویں دور جو بدلدا آندے سیں ایویں ہر شے بدلدی نہیں آندی سیں نال صحیح جدید جیویں دور آندا پی صحیح او کھاتا اوہی ویتا پی صحیح اگر ہی ہن نویں باوے مخلوق ہے یا نویں طرز ہے یا پاپ میوزک ہے یا ایویں تے قصہ بھی نہ صحیح

اچھا سی ہن جیڑا دور بدلے نا سی جتھوں میں چلی جی میں اٹیا اے کوئی ڈھیر سارے گاہ نے تے اے میرے کو قدرتی جی میں اللہ تعالی نے آکھے بھی کھڑا ملن جا گا چور تے بہرے صحیح ایندے وچ ڈھیر راز رال گن تا اے سن دی گال وی ہائی نال او موسیقی دا ول اوں سا کو اوں ٹرنا پو وی ہا نا نال فیشن ہر گال سا کو میں کرنی پو وی صحیح اے جی میں دور آ

اچھا خان صاحب تواڈے کول ڈھیر سارا ٹائم کیتے سے اچانک ایسے تواڈی محبت اے کہ اتنا ٹائم عطا کیتے وے تواڈی مہربانی میڈے واسطے اعزاز دی گال اے کہ سرائیکی وسیب دا اے جیڈا بندہ سئیں لیاقت چولیستانی سئیں محبت کریندن میڈے نال خان صاحب تساں

صحیح بھئی محبت نی ختم تھینڑ چاہیے صحیح سجاڑپ نہ ختم تھینڑ۔ اچھا اچھا خان صاحب اے ݙسو کہ اگر کݙاہیں تہاݙی طبیعت او اوہا پراݨی رمض اچ جاڳ پووے تے اساݙی ایویں نکی جھیں عرضی اے کݙاہیں اساں ایویں ہج کر تے لنگھ ہوں تاں ساکوں تساں کوئی اپݨی ہک ݙو چیزاں ریکارڈ کروا ݙیسو۔ سنگھ جت جو ڳئے انکار تاں کریسوں گئے ݙا پر جیڑھا کم چھٹ ڳئے او تاں چھٹ ڳئے ݙا سوہݨا سئیں۔ تساں ساکوں ہک دفعہ تاں کوئی یادگیری ہک ݙو چیزاں۔ اچھا سئیں تہاݙا حکم منݨ واسطے اساں کوشش کریسوں۔ سوہݨا میں تہاکوں جواب کائناں ݙیسوں سئیں باقی اے تساں سوچائے بھئی ضرور ہٹ جو ڳیوں ہک کھڑا ٻیلا چھوڑ جو کھڑے ہیں۔